Bydd y fideo yma yn eich arwain chi drwy gam gyntaf proses ymgeisio gan eich cofrestru chi fel defnyddiwr newydd neu bresennol er mwyn gwneud cais am grant gan ddefnyddio'r system ar-lein newydd. I wneud cais am gyllid ar-lein, ewch i dudalennau cyllid gwefan Chwaraeon Cymru. Fe gewch chi wybodaeth am gwahanol grantiau hynny'n cynnig. Cliciwch ar y botwm ar-lein gwyrdd. Ymgeisio a fydd yn mynd â chi i system ymgeisio Chwaraeon Cymru. I wneud cais i'r Gys Gymunedol neu am grant datblygu ar-lein, bydd rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Chwaraeon Cymru i ddechrau. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm 'Cofrestru' ac wedyn nodwch eich cyfeiriad e-bost personol eich hun yn y bocs cyntaf. Os ydych chi wedi gwneud cais am grant yn ystod y tair blynedd diwethaf ac os nad ydy eich cyfeiriad e-bost chi wedi newid, mae'n bur debyg bod eich manylion wedi gyfrestru gyda Chwaraeon Cymru yn barod. Os felly, pan fyddwch chi'n nodi eich cyfeiriad e-bost, bydd y system yn dweud wrthoch chi bod y gyfeiriad e-bost yn bodoli'n barod. Os bydd hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi glicio'r botwm Canslo i fynd â chi nôl i'r brif sgrin mewn gofnodi. Wedyn, rhowch eich cyfeiriad e-bost o dan yr adran Defnyddwyr Presennol a chlicio ar Wedi Anghofio'r Cyfrinair. Bydd y sgrin ganlynol i'w gweld. Ni fyddwch wedi dewis cwestiwn diogelwch ac felly bydd rhaid i chi glicio ar y botwm Ailosod Cyfrinair heb ateb y cwestiwn diogelwch. Wedyn, bydd yr e-bost yn cael ei greu yn awtomatig gan y system sy'n cynnwys cyfrinaid dros dro i chi. Cliciwch ar 'Parhau' a byddwch yn mynd yn ôl i'r brif sgrin mewn gofnodi. Nodwch eich e-bost eto ac wedyn cyfrinaid dros dro sydd wedi ei anfon atoch chi. Wedyn bydd y system yn gofyn i chi nodi eich cyfrinau dros dro eto, a hefyd nodi a chadarnhau cyfrinau newydd sy'n bersonol i chi. Ar ôl i chi wneud hyn, cliciwch ar Ailosod Cyfrinau'r. Nawr fe fyddwch chi wedi eich mewngofnodi i'r system ymgeisio. Os ydych chi'n ymgeisydd newydd, neu os nad yw'r system ymgeisio chwaraeon Cymru yn adnabod eich cyfeiriad e-bost chi, ewch ati i nodi eich cyfeiriad e-bost eto a chlicio'r nesaf. Wedyn, bydd y system yn gofyn i chi os ydych chi'n athletwr elitaidd sy'n gymwysi cael cyllid Elite Cymru. Er mwyn penderfynu ydych chi'n athletwr elitaidd sy'n gynwys i cael cyllid, darllenwch y meini prawf cymhwyso ar y dudalen yma cyn mynd ymlaen. Ar gyfer y fideo yma, byddwn yn clicio 'Na'. Wedyn, byddwch yn gweld ffurflen gofrestru. Yma bydd rhaid i chi roi eich manylion cyswllt personol, fel eich enw, cyfeiriad cartref, a'ch rhifau ffôn. Hefyd, bydd rhaid i chi ddewis y sefydliad y byddwch yn gwneud cais ar ei rhan. Er mwyn gwneud hyn, dechreuwch deipio enw sefydliad yn y maes sy'n dweud 'Sefydliad'. Os byddwn ni'n gwybod am eich sefydliad, bydd eich enw yn dechrau ymddangos wrth i chi deipio. Pan fyddwch yn gweld eich sefydliad, cliciwch arno i'w ddewis. Os na fydd sefydliad yn ymddangos, efallai ei bod ni'n adnabod o dan enw gwahanol. Chwiliwch am amrywiad gwahanol ar yr enw, fel Clwb Pêl-droed yn lle FC. Os nad yw'r sefydliad yn ymddangos ar y rhestr wedyn, neu os yw'r sefydliad newydd, bydd rhaid i chi anfon gwybodaeth ychwanegol i ni er mwyn i ni allu sefydlu ar eich cyfer. I wneud hyn, cliciwch ar y ddolen e-bost o dan Sefydliad. Bydd yr e-bost wedi ei lenwi yn barod yn agor. Llenwch y bocsys perthnasol yn yr e-bost yma ac wedyn clicio Anfon. Bydd hyn yn anfon yr e-bost yn awtomatig i Chwaraeon Cymru. Atebwch y cwestiynau eraill ar y ffurflen. Darllenwch delerau'r defnydd, ticiwch y bocs Cadarnhau, wedyn, os ydych chi'n hapus gyda'r ffurflen, cliciwch Cyflwyno. Bydd Chwaraeon Cymru yn cael gwybod eich bod chi'n dymuno cael mynediad i'r system ac yn eich cysylltu chi ar eich sefydliad. Cofiwch, fe all gymryd hyd at dou ddiwrnod gwaith i brosesu eich cais ar-lein am gyfrestru. Ar ôl i ni awdurdodi eich cais am gyfrestru ar-lein, bydd cyfrinair dros dro yn cael ei anfon atoch chi. Defnyddiwch y manylion yma i fewngofnodi'r system a dilynwch y camau sydd wedi eu nodi'n barod yn y fideo yma. Nawr eich bod wedi cael eich mewngofnodi byddwch yn gallu cael mynediad llawn i'r system ymgeisio Chwaraeon Cymru ac yn gallu gwneud y canlynol, Ymgeisio, gwneud cais am grant newydd, rheoli unrhyw geisiadau presennol, rheoli eich manylion fel newid eich cyfeiriad e-bost neu eich rhifau ffôn ac ati, cysylltu â Chwaraeon Cymru.